Yo, nɔvi lɔlɔ̃ wɔ me do gbe na ame sia ame va gbe nke ƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem, ne nye ame ye ne va mɔ dzi dzagbagba ne na subscribe, ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔviwoe. Haƒe ma ye dzi me ba akpe ɖaɖa gã ne yi na Ame yiwo subscribe na channel ya, ame yiwo le video ma na channel ya, ame yiwo le comment yiwo ŋlɔ na channel ya, ame yiwo le mɔ kpɔ na channel ya, akpe gã aɖe nenyi na mi. Eh, nu evelia yi magagblɔ nye be mebia ƒe yeye ƒe dzɔgbenyui na mi, lãmesẽ, edɔ ƒe dziyiyi, edɔ ne keke ta na agbe ne vivi na mi, míabe susuwo me kple towo me ne ʋu, ne míase nu, míasrɔ̃ nu, ega ne va aƒe le ƒea me. Lãmesẽ nenɔ anyi le ƒea me. Dagbea mele biabia na ame sia ame le agbeŋke ƒe aʋala dzi. Le ʋedɔme, le xexea me akpa sia akpa, ameyibɔ ɖe sia ɖe mebia dagbe na ame sia ame. Egbe nu sue ɖe ko mebe magblɔ le nu emɔ ya dzi. Enu yi mebe magblɔ eya nye be, ne ege ɖe 2021 me alo ƒe akpe eve blaeve-vɔ-ɖekɛ, ƒe akpe eve blaeve-vɔ-ɖekɛ. Ne ege ɖe eme la, anyo be tadodzinu nenɔ asiwò. Tadodzinu edze be nenɔ mía si. Ne mewɔ tadodzinu na eƒeawo ɖe, Yevu gbe be be you will not achieve anything. Efia be eh, tadodzinu manɔamesi awɔe be ni vide yi wòdze be nàkpɔ le ƒea me alo dziɖuɖu yi wòdze be nàkpɔ le ƒea me ɖe o, wòmaɖu o, wòmakpɔ dziɖuɖua aɖu o. Alo matrɔe le gbe mana wò le kpɔɖeŋu me be èle suku de be ne yi do ne yi va yi ŋlɔ dodokpɔ la ne ne na nèle nu srɔ̃ kple susu be ne yi va yi ŋlɔ dodokpɔ la ne na pas alo ne nado le eme. Nèle sukua de kple susu be ne yi wɔ vɔ la yeate ŋu ava yi srɔ̃ yeate ŋu ava yi wɔ dɔ Le bank, mígblɔ be le mathematics wɔ, le economics wɔ, nu yi le didi be yeava yi wɔ etsɔ me ɖe, efia eya mi le yɔyɔ be tadodzinu. Eƒea me tadodzinu kae le asiwò? Eŋe ŋutsu eŋe nyɔnu. Nyiwo tadodzinu le agbe ŋke ƒe yeava le adzie ya nye be mafia nu detowe, mafia nu detowe kple susu be eŋe dukɔ natsi, eŋe dukɔ nakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Eŋe dukɔ na kpɔ tutudo le woƒe agbe me. Le kpɔɖeŋu me, dukplɔla le yiwo le mía si. Agbenɔnɔ kae le wo si? Dukplɔlawo nye nyuiɖilamelawo nye na mía alo wole ŋgɔgbe abe míabe colonial masters woe? Eya ta menɔ mɔ dzi va. Eyae nye tadodzinu yiwo le asinye. Mava nɔ ka vivivivi. Education yiwo le mía si ɖe? Ana ŋgɔgbedede mía. Míade sukua vɔ akɔ agbalẽ anɔ dɔ di eyaya? Biabia yiwo le ema. Ne ènye eŋevi, eŋeŋutsu, natrɔ dzi de ɖokuiwò me ne nàbia ɖokuiwò be, Aleke míawɔ míatsi le eŋedome? Ŋudodo ma alo tadodzinu ma eyae le asinye? Eƒeya me, míanɔ kame ɖekaɖekaɖeka ŋkeke kura ɖesiaɖe. míanɔ ka me? Mímakɔ fe o. Yi ɖe ƒe yi kɔsida yi yome agblɔ be kɔsida etɔ̃ nye ya nye megawɔ video kpɔ o. Ɛɛ nu yi va wɔe nye be tso le quarantine center la enu klikliwo va dzɔ ɖe me. Mimadzo o, emɔ ya mimadzo o. Miva mɔ dzi be mianɔ anyi. Miva mɔ dzi kple kelili. Miali ke le YouTube. Mía like le YouTube. Míaƒe content wɔe ɖe míanɔ wo, míanɔ asi trɔ le wo ŋu kple susu be míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe na agbea. Mídi be agbea nevivi. Mídi be ne yi kɔ eɖe e e e efɔ ya lãme mele kɔkɔ na wɔe ɖe machine ɖe nete ŋu check wɔe yi nye mía ŋutɔ ƒe machine ne míakɔ mía ŋutɔ ƒe amatsi kɔ yɔ dɔ mía ɖokui. Mímatɔ be yovo no va do ati ŋɔti me na mí hafi woakpɔ be coronavirus le asi wa ao. Sometime, mí ame ɖewo mí kpɔɛ be, in the course of testing, ya wokɔ le infection wo na mí. Ta agbea ƒe tutu ɖo ɖe ya ma gblɔ. Do ƒe yi le asi ye ya koe nye be mava fie le mɔ dzi. Nye me nya suku yi ka ne de o. Nye me nya do ƒe yi le asi wo. Nye me nya du dzi dudu dɔ ka wɔ ele o. Nye me nya ŋgɔgbe yi ne le le ʋe dome o alo le Afrika nyigba dzi o. Ele veve ɖe be míatsi míaƒe agbea ƒe vivi, agbea ƒe tutu ɖo, eya ta minɔ mɔ dzi va. Nyemaƒo nu sugbɔ five minutes ya me be mawɔ, vɔ ne ganam two minutes kɔ kpe megblẽ o. Mebe midi be míatsi procedure wo nɔ mía si, tadodzinɔ nɔ mía si. Ne ewɔ tadodzinɔ vɔ ya mewɔ procedure nɛ o ɖe alo menae plan o ɖe, mava eme na wò. Nyateƒe ɖekae magblɔ na wò le agbeŋkeƒe ya ʋla dzi. Ne tadodzinu le asiwò, ne èwɔ woƒe New Year Resolution, January nye yame le kɔsida gbãtɔ le ƒe ya me, eyame mi le. Ne èwɔ woƒe New Year Resolution, ya wò me ta plan nɛ wɔ ɖe eme be nɔvi, you will not achieve it. You need the resolution first and then you plan for you to be able to achieve the resolution. Eya nye agbeŋkeƒe tadodzinu. Mídi be ame sia ame nevo. Mídi be ame sia ame netsi le ʋedoɔ me ne wòakpɔ be leke míawɔ míanɔ agbee ye agbee avivi na mí. Enyae sua le asinye megbe magbe ema. Simple and short. Eya nye be, ee, ele veve ɖe be nàwɔ woƒe New Year Resolution. Agbe ŋke mí be míava fia nu edziedzi kple susu be amegbetɔ, eŋevi ŋutsu nyɔnu, atsi le ʋedɔ me. Anya be no, I have to accept what is black. Mía dekɔnu ɖe, I have to accept it. Enu yiwo le wo si, enu yiwo mi le zazã, enu yiwo mi le wɔwɔ. Me be, me tsɔ ʋegba tso aƒe kɔ va fi kɔ va le atadi tu. Blender le asi nye. Vɔ atadi tu kpe, atadi tu gba ɖe kple tapoli ele asi nye me kɔ le nu tu. Me kɔ le fefeo. Le Dubai eŋe me nuɖuɖu me bɔ wo nye me va ke ɖe shop ɖe ŋu yo ne le kura tse ele very very expensive exɔ asi me nɔ do ƒle abe aguzi kple eh, kan eh, abe eh, leko ye ne eh, dede tsi we hmm eya gblɔ me le mi de mi atsi le ƒe do me Ale mía modern system ewɔe kple susu be míaƒe tentacles wɔe ɖe woakeke ta. Míava nɔ kame me be míava nɔ kame. Game su. Edze be manɔ miaƒe gbewo se. Amewo no wɔ audio kɔ ɖo ɖam. Makɔ WhatsApp number kɔ va mɔ dzi. Kema mía nɔ kame. Eƒe ya me, kɔsida ya me, makɔ number wo kɔ va. kple susu be míanɔ ka me, to ƒe yiwo le la míanɔ asi trɔ le wo ŋu. Kpekpeɖeŋ yiwo yiwo le, wòdze be mína ame ɖewo yiwo nèkpɔ be ehiã be mína ame ɖewo kpekpeɖeŋu ɖe, míakɔ woƒe tekɔ va mɔ dzi ne agbea nevivi. Wona menya be we need to unite, edze be mí mí míwɔ ɖeka kple taɖodzinu ɖe. ava eme le ƒe ya me. Wobe míwɔ ɖeka kple tadodzinu ɖe ava eme le ƒe ya me eya medi be nàse. Ele veve ɖe. Mègaŋlɔ be o, ne kpɔ video vɔ ɖe mɛ kple nɔviwòe. Domanyi mele nu ƒo tso Kristotɔ ŋu enye Kristotɔ. Mele vivi na o ao. Nyemelé fu Biblia o. Nyemelé fu Yesu Kristo o. Nyemelé fu Yehowa o. Mebe no de mí le hea me. Ao, mí ma lɔ̃ be Yesu Kristo kple tɔ wa na mía va xexe ya me, a va nɔ fukpekpe ya me. Mía ku aƒe mía va yi se vive, vivi o. Ao, mí gbe, mí gbe. Mía nɔ Biblia me kaka, eƒe ame ƒe resolution, mía nɔ Biblia me kaka, Eyiwo me yewo ŋlɔ ɖe me yiwo nye fiafigbewoe ɖe mía de wokɔ da ɖe me be agbalẽe ɖe yewo trɔ asi le ŋu. Vɔ nyatinyati yiwo le eme ɖe mía tɔgbuiwo li hafi yewo va ke ɖe ŋu. Nɔvi lɔlɔ me bia dagbe na wòe, bia ƒea ƒe dzɔgbenyuie na wòe. Nɔvi lɔlɔ, ele veve ɖe be nàma video. Míanɔ kame.